Helo a chroeso. Fel rydych yn gwybod, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg yng Nghymru y bydd holl ysgolion yn ail-agor i blant i gael y cyfle i ailgydio, dal i fyny, paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi. Mae hyn yn golygu y bydd ein ysgol ni yn ail-agor ar y nawfed ar hugain o Fehefin. As you are aware, the Minister for Education in Wales announced that all schools will reopen for children to have the opportunity to check in catch up and prepare for the summer and September. This means our school will reopen on the 29th of June. Wrth gyrraedd i ollwng eich plentyn, dilynwch y system un ffordd a dilynwch unrhyw gyfroeddiadau a roddir gan ein staff. Plis fod yn amyneddgar, mae iechyd a diogelwch pob un o'n cymuned yn flaenoriaeth i ni.

Bydd blynyddoedd ysgol yn dychwelyd ar ddwrnodau gwahanol. Bydd symudiadau o gwmpas yr ysgol yn cael eu gadw mor isel ag y bo modd. Bydd pob grŵp blwyddyn yn cael ei rannu'n ddau, gyda phob carfan yn aros ar lorïau gwahanol yn adeilad Glyndŵr. Mae system un ffordd ar waith, gyda gwahanol allanfeydd a mynedfeydd ar gyfer y ddwy garfan. Nid y mynedfeydd na'r allanfeydd fydd y fynedfa arferol i'r ysgol na fyddant yn cael ei ddefnyddio a byddwn ni wedi nodi cyfarwyddiadau'n glir er mwyn lleihau symudiad a chymysgu carfanau. Bydd pob plentyn yn cael ei roi mewn grŵp bychan o ddim mwy na naw o blant. Ni fydd plant yn gallu cymysgu gydag unrhyw blant y tu allan i'w grŵp nhw. Mae hyn yn cynnwys cyrraedd yr ysgol, gadael, amser egwyl ac amser cinio. Bydd disgwyl i blant olchi eu dwylo, defnyddio hylif diheintio wrth gyrraedd yr ysgol, yn aml drwy gydol y dydd ac eto wrth adael. Bydd y disgyblion yn aros yn yr un swigen dosbarth trwy gydol y dydd gyda rhai cyfnodau tu allan. Bydd hyn yn ein helpu i gadw pellter cymdeithasol a'n helpu i gynnal trefn lanhau effeithiol yn yr ysgol. One year group at a time will return to school on any one day.

This will help us maintain social distancing and helps us maintain an effective cleaning schedule in school. Dyma'r fynedfa i ddisgyblion yng Ngharfan A. This is the entrance for pupils in cohort A. Dyma'r ardal ar gyfer cohort A, sy'n cynnwys toiledau. Bydd y toiledau hyn yn cael eu glanhau reolaidd trwy'r ddydd. This is the area for cohort A, which includes the toilets. These toilets should be cleaned regularly throughout the day. Mae ein hystafelloedd dosbarth wedi eu haddasu i osod uchafswm o 9 disgybl. Our classrooms have been adapted to fit a maximum of 9 pupils. Mae pob coridor yn cynnwys marciau bob 2 medr, gyda saethau i ddangos ein system un ffordd. Each corridor contains markings every 2 meters, with arrows to show our one-way system. Dyma lle bydd disgyblion sydd yng Ngharfan A yn gadael yr adeilad. This is where pupils in cohort A will exit the building. Dyma'r llwybr y bydd disgyblion yng Ngharfan B yn ei gymryd i fynd mewn i'r adeilad. Nodi'r marciau 2 metr ar y llawr. This is the route pupils in cohort B will take to enter the building. Note the 2 metre markings on the floor. Dyma'r fynedfa i ddisgyblion yng Ngharfan B. This is the entrance for pupils in cohort B. Eto gwelwch fod ein stafelloedd dosbarth wedi addasu i osod uchafswm o 9 disgybl. Again, you can see that our classrooms have been adapted to fit a maximum of 9 pupils.

Cofiwch, wrth gasglu eich plentyn, aroswch yn eich car ac aroswch i'ch plentyn ddod allan atoch. When collecting your child, please stay in your car and wait for your child to come out to you. Gobeithio bod y fideo hwn wedi rhoi rhywbeth angenreidiol i chi. Gweler y llythyr a anfonwyd i gael rhagor o fanylion. Rydym ni gyd yn edrych ymlaen at eich gweld yr wythnos nesaf. Cymer ofal. I hope that this video has provided you with the necessary information. Please see the letter that was sent for further details. We're all looking forward to seeing you next week. Please take care.